DFM foɔ eh ɔmo ayɛ adeɛ bi na mepɛ sɛ me confirm me wie na monka nkyɛ City FM sɛ me confirm me wie a wɔn a wɔguo nyina obiara bɛgye ne deɛ eh Bernard Avle you are somebody I highly respect and saa respect no mode bɛma yɛn nso eh ɛnora ha na ɔmampanin kufoɔ grante interview na ɔmampanin kufoɔ interview no ɔgrante sɛ City FM mo wɔ agenda foforɔ bi a mobɛtumi ayɛ mo agenda but deɛ ɔmapanikufoɔ kaeɛ na ha yi ano ɔkaa no wanka bibi bɔne biara so ɛ eh, gyari hey gyari look for ctfm foɔ no no no i know what voices you have made ready but look for ctfm foɔ adeɛ na wɔn ayɛ no ɛ eh? on publication no look for it na afei me nkɔ direct na wɔn kɔdi nkɔmɔ emu sa bernard advile sɛ the kind of journalism ɔno na mo ɛyi eh, happy fm no ɔse wɔkyerɛ journalism one oh one ne adeɛ. Na yɛ yɛbɛhwɛ sɛ journalism 101 no ɛne deɛ moyɛ sɛ mode spin ato ɔpanin akasa na ɛno asɛm a panin no kaeɛ nyinaa no na mode spin ato so no monhwɛ ayi no ma me write up no ma me ne yɛ ma Ghanafoɔ nhu wɔn for who they are so ɔmampanin kufoɔ ayi ni City FM Benarable maame nya adagye na mene mu ni nkɔmmɔ bi anɔpɛ Bernard mekyia wo uh, jerry uh, uh, what capture it just pick na me uh-huh, so pick it and let's move so this is city fm for ɔmo city newsroom story a wɔn twerɛeɛ and you see nipa a wɔtwerɛ story ne yɛ letitia ɔsɛe this is highly irresponsible of journalism now yɛ moving kɔ soro ne yɛn ti asɛm yɛ moving kɔ soro yɛn ti asɛm.

has drawn widespread attention. In an interview with Accra-based Angel FM, uh, Angel FM, Accra-based Angel FM no, wɔne ɔne nnua ne nnadeɛ na ɛbɛkasa wɔ ha ho. Ah, President Kufuor baeɛ no, ɔne ayi na na dan si hɔ nti ɔne ɔne Accra based Angel FM no microphone so na ɛbɛkasa yi. Aha so.

to protect Ghana's natural heritage encompassing its forests, water bodies and weather patterns. Okay, so this is Citi FM. Kɔ ye kɔ kɔ dan kɔ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɔmo fɔ fɔ kɔ soro na mi mi nka asɛm kyɛ Bernard Abule. Bernard anɔpɛ mi kyia ho sɛ I have mm, I have mm. enough respect for you and I know you are the general manager of ɛyɛ Citi FM. Exactly. Mɛbu asɛ Bernard Abule na ɛyɛ general manager. Ɔno a. Ɛna sɛ mo atɛ mɛnsa na ɛyɛ. Mm. so CEO, mm. uh, founder and president. president. Mm. So President Kufuor grantee interview mm-hmm. and he made emphatic statement sɛ ɛyɛ me nti na ɔgrantee interview nka wɔn kɔmɛnte on the galamsey issue now sɛ nyɛ bɔne na ɛwɔ mu tiri mu a mm-hmm. eh, president kufoɔ mmeki statement a ghanafoɔ nyinaa tie yɛ how did you draw your conclusion sɛ mm-hmm. president kufoɔ se the protesters must, must, uh, they must, be punished, punished. And, and th- this is the headline, you give to mm. yes. so uh, yɛnkɔ ocam voices oh, uh, mm-hmm. gwayo ɛyɛma na mode voices no gu yi na moyɛ nipa bɔne ctf moyɛ nipa bɔne um, okay uh, yɛnhwɛ which one talks about this very one ɛna ka about ɛyɛ anti galamsey protesters no Uh, yeah, okay. So let me listen to this one and and see what exactly President Kufuor said. Na sɛ panimu kasa wie mm-hmm. na ɛnyɛ bɔne na ɛwɔ mu tiri mu a mm-hmm. na sɛ deɛ siti afɛ mu bɛtumi ayɛ ne deɛ a uh, we, we, we, we let's listen. Precisely. So this is what President Kufuor said. Uh, organized labor, CAMEX, yɛ nyinaa bɛhu sɛ deɛ ne ba mpa nsuo no asɛe. Biako fa kwan so na wohwɛ sut na kane na nkani korɔgyen na na adane biribi deɛ ho. Ɛnti saa na ɛsɛ sɛ ɛba sɛ wobae protest. Na protest no mu no, ne nea mɛsrɛ ne sɛ yɛmma no nkɔyɛ te sɛ ɛnora yi a na obi adi adwenbɔne ne atirimpɔ bi a ɔpɛ sɛ ɔde bɛn man abɛtena man so sɛ no. Dabi. Okay, so so wei ne ɛyɛ organized labour foɔ comment o make yɛ.

Ei na wo polisi ni yɛ n'adwuma wo nkurɔfoɔ no anaa wokɔtu ne safoa de a ei papafoɔ no aban kane yɛ sua no yɛse polisi ni sɛ ɔkɔbɔ no na ne kyɛ no firi twa crown no na wabɔ ahwe fam wa ɛne ɛko aban nko nhyɛ aban ne obedi nti ɛntimi nnya wei mu kwa na mmom ɛm ɛdɛ yɛ sɛ ahomteɛ bi na abɛhyɛ ɔmu no mu bi ɛne nti wo ba sɛneɛ mpanyinfoɔ bu bɛneɛ sɛ ɔsɛe ne ho wɔ ɔnaa so a wontwa

sɛ mmeranteɛ no adeɛ na ɔmo yɛɛyɛ no deɛ mhm. ɛɛ asotweɛ kakra nanso akwadaa no gu nan so a mhm. yɛ yɛ yɛ pepa yɛ nkuno how then do you report ah, that mm. story. Mm. and you remove it from the context in which he said it and give a headline mm. democracy help protesters who committed offence must be punished. punished. Ɛno wo werɛ fii sɛ wotwerɛ wo main story ne wo body no, wode bɛhyɛ mu sɛ, na mmom wɔde sɔɔ so sɛ aban no nyɛ a bit measured in ɛyɛ punishment. Woyɛ nipa bɔne, Ben Arable, moyɛ nipa bɔne.
Enti sɛ panimu sɛ o wobu mmara so deɛ a, ɛɛ, nanso mogyahyeɛ nti na mmeranteɛ no de yɛɛyɛ no nti sɛ aban no bɛpanehye wɔn koraa no a, Wɔn mpɛ bɛk na ɛyɛ yɛntwa wɔn to kakra ɛmfa nkyɛn wɔn sɛ ɛyi na mmom nyɛ sɛ na wakɔtwerɛ sɛ democracy ha protesters who committed offence must be punished mm. must be punished no wɔsa de sɔɔ so sɛ akwadaa yɛ bɔne a yɛ yɛ nkuno mm. Mm. mo yɛ nipa bɔne fo sɛ mo sɛte ne ama mo sɛte agenda mi yɛ di na kyɛm yɛ saa.

Asotweɛ kakra deɛ wo de tene no. Mogyahyeɛ wɔn ankasa acknowledge kura sɛ wɔn fa nsɔ hɔ ne ɛnwe yɛ ho obi akora nyɛ sɛ mo pa ama mo report story bia mm, mm. wɔyɛ wɔ se mogyahyeɛ na mmeranteɛ no de yɛ adeɛ no a wɔn yɛ ɛyɛ no na wɔn kɔ acknowledge mm. and look at the tone you see we say that uh, communication no uh, seventy percent Uh, in fact, 15 percent pen the words, mm. 70 percent is a body language, language. Uh, and uh, you can say uh, the tone. tone. Exactly. Me busa the question sɛ mmeranteɛ a wɔkɔ protest yɛn nyɛ wɔn dɛn mm-hmm. ne first statement yɛ sɛ o ɛyɛ mogyahyeɛ mogyahyeɛ na wɔn pɛ ɔman ne yie nti mm. so if you don't take ɛyɛ deɛ wɔka no mm-hmm. out of context mm. with all the the, the tone na wɔyi so yɛ no wɔde kan acknowledge sɛ mmeranteɛ no kɔ mogyahyeɛ na wɔn de yɛ adeɛ ne ti. Mm. Wɔn n'adwene mu no, nyɛ bɔne bi na mmeranteɛ no reyɛ. Nanso wo ba yɛ adeɛ no wanyɛ ne yie di a, wotea no kakra, mm. wode tene no. Mm. wokɔ report story deɛ wosɛ woantwerɛ wɔn anhyɛ mu wɔsɛ he says they must be punished sɛ wo sɛte ne app ne mmara menkɔfo akɔdi natɛm na akɔ akɔredi city fm mo deɛ moyɛ nyansa wom ama akɔkora wɔte no baabie na ghanafoɔ afrɛ no anɔpa yi ɛdi natɛm

Pa ne mu aka nyansasɛm ato hɔ sɛ mmeranteɛ no adeɛ na wɔn yɛ no ɛyɛ mogyahyeɛ. saa pɛpɛɛpɛ.
Wa obi kam sɛ twii na mo ɛbɛn adabrɛ sɛ twii na wɔn tia hmm. wɔn no ne acknowledge sɛ yɛ mogyahyeɛ deɛ hmm. ne wɔn pa akyerɛ sɛ o hmm. eh, youthful exuberance. Exactly so. So if somebody says it's youthful exuberance, mm-hmm. it, it, what it means is that he acknowledges that on the on the right sense mm-hmm. of a year, you know, and wɔn nyɛ deɛ wɔn yɛ no, nanso no wɔn pɛ ɔman ne yie nti na wɔn yɛ. Ɛna ɔse sɛ woba yɛ adeɛ a yɛ yɛtea no kakra de tene no na wakɔtwerɛ sɛ they must be punished and you forget to add that he said but government must be measured in the punishment you forget to add that mm. ah ɛdeɛ bɛ nsɛmfunu no no na akɔkora te no baabi anɔpa yi wɔyɛ na wɔsɛ ka dakyi wo nti na me grante mm. interview no mm. na sɛ asɛm a meka yɛ ma nnipa bɔne nipa fo sɛm adeɛ a moyɛ kyɛ sɛ ah city deɛ bɛn deɛ bɛn eh bernard wa bernard bernard ablanti wa eh letitia ɔsɛ yɛ sɛ hwan wɔ aba frɛ ne wɔn na to tuntum ne boa ah wɔ saa na wɔ bɛyɛ wɔ wɔ adwuma antiliti ah ɛdeɛ bɛn no mo mo yɛ nyan saa nneɛma yi
yɛn nko a na awa aso a yɛde ti hɔ. president kufu asɛm mu ɔka mm. mebusaa ne question mebusaa mm. ne question sɛ demonstration yɛn mi am tia kura mi taa kɔ bi mhm. na agya amanfoɔ bi akɔ bi akɔ nya asɛm mm. ne n'asɛm ɔka ne sɛ o eye mogya hyeɛ saa pɛpɛɛpɛ wɔkyerɛ mu pɛpɛɛpɛ
wɔte paa wasɛ da antiliti aliti hyɛ ɔsɛ wɔn no no mboa wɔte na wo wo saa na woyɛ woyɛ wɔ adwuma ɛnam sɛ ɔpɛ sɛ manfoɔ bɛ kilike ɛbɛ bɛ bɛ bɛ redi nti. Na wo yɛ kura na headline a ɔfa ahyɛ mu a wo twerɛ story no why do you forget sɛ ɔka kyerɛ sɛ o aban no ntea wɔn kakra na mmom they must be measured in ɛyɛ na akɔtwerɛ sɛ they must be punished mfunu saa deɛ ɛyɛ letitia deɛ bɛyɛ no no letitia ne ni ɔho ɛɛ nyɛ ɔno a ɔma mo nkɔfa ne ma ɔyɛ ɔno a ɔyɛ adwuma wɔ yi city awɔ no ɔno a ma ho sɛ city bi tɛ hɔ kɔsoro kɔsoro ɛɛ kɔsoro. aha ɛtɛ ɛsa kɔ kɔ kɔ kakra kakra ka ho leticia ni nie leticia ɔsɛ nie ɛɛ mo fa no nto so na ghana fo ni hunu deɛ ɔtwerɛ saa story ɛɛ na young lady aho fɛfɛɛfɛ na wotwerɛ story saa ni ɛtwerɛ story dabi da ɛɛ
wotwerɛ naba wode ne ba bɛyɛ dɛ yi anti leti bɛpɛ dɛ ɛɛ ɔmbɛpɛ hwe wa ɔmbɛpɛ hwe ɔmbɛpɛ hwe ɛɛ kɔ dabi yi ni picture ne firi so.

sɛ mmom wohwɛ no wɔ ɔkwan a ɔfa so tua asotweɛ kakra deɛ, wode tene no ne akasa akyerɛ mu sɛ, Hwɛ, nyɛ mo nko na ɛhaw ha yi nyina ara, nkɔkoraa ne mmerewa ne mo nkɔdaa yi, mo daakye asɛm ayi hia yɛn. Ei, na wo polisini yɛ n'adwuma wokɔ bɔ no anaa wokɔtu no safoa deɛ a, ei, mpaabɔ no aban ka ne yere sua no, ɛse polisini sɛ ɔkɔ bɔ no na ne kyɛ no firi twa crown no na wabɔ ahwe fam, wapɛ ne ɛko a, abankonhye, aban ne obɛdi, nti yɛntumi nnya wei mu kwa. na mmom sɛ mmerɛ bɛyɛ sɛ ahoteɛ bi na abɛhyɛ wɔn mu no. Ɛno nti, wo ba, sɛdeɛ mpanimfoɔ bu pɛ no, ɛsɛ sɛ ɔsra ne ho wɔ ɔnaa so a ɔntwa pepa, mmom bi a na watwa nto kakra. Seesei ɔyɛ ei, ɛnyɛ saa bio, na ɛno nso ɔno nso de ahyɛ ne tirim. Akyire a ɔpere ne mogya hyɛɛ wɔn mu aberanteɛ anaa ketesia no, ɔyɛ a na wahu baabi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ de kɔpem, na sɛ ɔyɛ de a saa deɛ, Te ase mfiri nka kyerɛ adeɛ yɛ, na mmom mɛka saa na mɛka sɛ yɛmfa ntu wɔn fo. Wopɛ ne mu anwene asɛm ato hɔ sei a nyansa wɔ mu. So he is calling for law and order in the society but at the same time asking the government to be measured in the course of calling for law and order. And wopɛ ne nwene asɛm to hɔ a na mo bɔne a mopɛ sɛ mo die nti moakɔtwerɛ saa adeɛ wei na ɔkyena mo sɛ pani mobɛbɛsa akɔ hɔ akɔpɛ interview wahu. Anaa wama sitia mɛyɛ interview no ntia eh? as a speaking to uh, Angel FM, uh, Accra based Angel FM. Why can't you think Angel FM? We are Accra based. We are the whole Ghana based. Some phone wa mo die media tantan no. Me me tie me ka some mo ye omso. E mo media ni die na media ye bebo. Me bue si ma bɔ odin Bernard Abler Kwame Sefa ka tumi tena hɔ na ɛyɛ eh, se obi te baabi hwan bi na ɛte baabi katekyie nam kan wonim katekyie din no abɔ mosua mo journalism 101 no moansua sɛ wo akinology obi a yɛbɔ ne din nkurasesɛm bi a ɛwɔ media no sɛ wobɔ a ɛbɛma amanfoɔ no akɔ akɔti onim yɛ a wonim yɛ yɛntie wo a yɛntie wo ana wo no Bernard Abler ne ɛyi Letitia, ɔnyɛ mo na mobɛ mobɛbɔ me din ama yɛ popular. Mo eh, mo meyɛ popular akyɛn mo mo platform no ankasa. Ɛdeɛ bɛn ya? City deɛ bɛn? Ɛdeɛ bɛn city ne yɛ deɛ bɛn ya? Ɛɛ city ne ɛyɛ deɛ bɛn? Ɛyɛ deɛ city deɛ bɛn? Ana mo tena nkra ha ya na mo kasa na ɛkɔpem ɛyi labɔni na ɛbɛpem ɛyi cantonment na ɛgyegye mo ama soma mo adwene sɛ kɔ a mo kɔ akyire deɛ. Mo fa nso a ɔne ɛnka adwenkyerɛ mo. ee gyae na meka bi gya wopɛ ne mu aka asɛm anwene asɛm atoɔ na mokɔfa asɛm no ano ma matuiki asɛm no sɛ ɛbɛyɛ yɛbɛdi president kufu atam mo adwene no biribi ɛham eh, wɔn ɛdeɛ bɛn no no na ɔne mo na ɛkasa yɛ aka mbɛtwerɛ story ne sei ah uh, Letitia sɛ city city Bernard Ablair and I have so much respect for Bernard Ablair so you you guys I think Bernard you must you must check your people na pɛ ne mu ada te ne baabi ani adidi n'atam wɔ ɛdeɛ na ɔka yɛ sɛ yɛdidi n'atam ah ɛdeɛ na president kufoɔ ka yɛ a ah, mo atwist the story de ayi ah, ato soɔ ɛmeɛ eh, sɛ yɛdidi ma pani anwene asɛm president kufoɔ ka asɛm a wɔnwene to wɔ wɔn kasa wɔnwene asɛm ah President Kufuor anwene asɛm atoɔ no yɛka na mo bɔne a modi no media mu basabasa mo kyɛ sɛ yɛpɛ clickbait yɛka bɛyɛ ɛyi nti na yɛatwik yɛatwist so ɛdeɛ bɛɛ no no ɛkɔyɛ pɔn saa na mo media mo se moyɛ no mosua media no yɛfrɛ biribi a agenda setting and priming framing and priming Enti Midian madi ka ka kyerɛ mo sɛ, Hapa ne yɛtumi ka nokorɛ no aha ne ha nyinaa kyerɛ moɔ. Wɔn a wɔaka nyinaa no, deɛ ɔkura sekan de wɔ obi koraa, yɛtumi ma shoe no a nnipa nni dwane no, ne shoe no ano apɔintene. Yɛtumi ka sɛ, Ɔno ne shoe no a apɔintene kɔ a na ɛkɔkum nnipa. Saa na wɔyɛ noɔ ɛfiri tete. Wɔnka nokorɛ nkyerɛ mo. Ana mebaeɛ na mese mɛyɛ biribi different? Wafa panin kasa a wanwene asɛm ato hɔ. Na sɛ wobɛ report na sɛ headline no koraa na ade pɛ clickbait a, wotwerɛ the body of the story no,

such a shambolic journalism no a moyɛ okuru ma sɛ moka borɔfo deɛ amdwene sɛ moa ne moa ɛ na meka asɛm kyerɛ mu yɛfiri akura se bɛyɛ ani abere o yɛni abere wate yɛakyerɛ wɔn mofo ɔmo asɛm sɔ hɔ ah ɛne ɔboɔ wɔ ɛtan na olma ɛyi ɛnɛ sɛ ɛkɔ ɔfrɛ ma wɔhyɛ birthday but he is very worried about ɛyɛ saa ɛyi no a momo yɛɛyɛ no sɛ sɛ nyɛ saa na mekaa no ɛyi wɔn firi so ah. ɛnyɛ sɛ ɛno ntina mokɔ mokɔ redi redi ɛyi city sɔre sɔre wɔn na mehwɛ angel online no yɛ anti galamsey protest must be peaceful ɛɛ wotwerɛ obi ɛɛ woyɛ protest deɛ nanso must be peaceful ɛyɛ nokorɛ nso. And Panisi, I'm calling for law and order na mmom in the course of doing that the government must be measured. And wobɛkae a Kennedy Japon issue baeɛ no a yɛɛyɛ no na ayi wobɛkae saa asɛm no wɔn kaa sɛ treason ne ade the same language President Kufuor said ɛno koraa no wɔyɛ no ɔse ɛyi yɛmfa a ɛyɛ sledge hammer nku ɛyɛ kyɛ ɛyi ɛyi sɛ obi ka sɛ yɛmfa sledge hammer nku nwansena

na waka enti nyansasɛm a ɔkaa yɛ from A to Z nyinaa mo anyɛ biaa anka baabi a yɛde bɛba click bait na mokɔɛ sɛ wopɛ sɛ democracy hub foɔ ne medi no atɛm nyɛ saa sɛ ɔse democracy ayi hub pro, protesters must be pan must fail ɔkaa so wɔ biaa anaa ɔse wɔ bi a ɔkɔyɛ ɔkɔyɛ bɔne no ah wo headline so ɔse democracy hub foɔ must be punished meanwhile ɔse po lawless ones ne wɔ mu no Ɛnyɛ ɔno a na acknowledge sɛ mogyahyeɛ nti na mmeranteɛ no de yɛ deɛ wɔyɛ. And you guys should stop this ɛyi eh, journalism bi asɛ mo ne makɔ sukuu keka borɔfoɔ ne mesi ɔmo ɔbu mu ne bu mu me deɛ me mu mu ka pere ka kyerɛ mo ɛmi hyia ɛ bɛdara blaze me ne ne hyia bia ɔwɔ skills bia oyi ɛyi ohun mi a ɛ oh so excuse me what you me nko ara na dɛm ɔbɛba bisa what your name again wo na wo nim mi a wo nim mi na na bɛbisa mi din. wɔboa o sɛ intimidation tactics yɛ wɔn de yɛ nkurɔfoɔ ne na wɔtoɔ